Ha mi xeweta na ku mi amukela eka Dilolostro Channel. I channel leyi avelanaka na n'wina vunyanyuri bya Vatsonga na vunanga bya Vatsonga hi ku angarhela. Hi kombela nseketelo wa n'wina hi ku va mi subscribe na ku va mi vona minongonoko leyi baka na yona laha ka channel leyiwani. namuntlha hi lava ku ya vulavula hi boxing exikarhi ka swiyimbeleri kumbe tinqambi ta vunanga bya xitsonga loko ho languta leswi nga ku endliweni hi casper nyovest swi ve na nkucetelo eka tinqambi ta hina ta xitsonga hi ku hi vona va karhi va challenja swin'wana swiyimbeleri leswaku va lava ku ya lwa na swona hi ta tsundzuka leswaku casper nyovest hi un'wana loyi a nga sungula timhaka ta boxing match Naswona swilo leswiwani swi fiki swi va na nkucetelo eka tinqambi ta hina ta vunanga bya Xitsonga. Hi vona va ri na ku navela swinene leswaku va nga challenge swin'wanyana swiyimbeleri va ya lwa na swona a ringini ku lwiwa boxing. Loko ho languta Casper Nyovest u swi endlela for vunyanyuri hambiloko ku ri ku hi ku ku bejiwa mali eku heteleleni ku heta ku winiwa na mali kambe va swi endlela ngopfu for vunyanyuri. Se hi vone tinqambi ta hina ta vunanga bya Xitsonga va fika va kombisa ku tsakela. Hi vula leswi mhakeni ya ku hi voni xiyimbeleri xa ku fana na Mapele a challenger Benny Mayengani leswaku u tsakela leswaku a nga a lwa na Benny Mayengani va lwa boxing kambe Benny Mayengani a nga yi hlamulanga mhaka yaleyo. Kambe sweswo swi hi kombisa leswaku u vi na ku tsakela leswaku a nga ya ka boxing match loko Benny Mayengani a yo hlamula kumbexana a yi ta va yi humelerile. kasi ku na xiyimbeleri xin'wana i forget makhahlele na yena u fika a yi susa hala ka facebook a tsala leswaku loko masipala wa collins chavani wo va nyika mpfumelelo leswaku va tirhisa boxing gym ya ka malamulele u vona ingaku beni mayengani a nga n'wi wisela ehansi kumbe a nga n'wi tlumbela ehansi hi ndlela yin'wana u vula leswaku ri a nga teka mukutlunya eka beni mayengani se sweswo swi hi byela leswaku swiyimbeleri swa hina va na ku navela leswaku na vona va nga lwa boxing boxing match a yi ta pasa eka vunanga bya xitsonga kambe loko swo endleka eka tinqambi ta hina tinqambi ta hina beef leyi nga kona exikarhi ka tinqambi yi hundzile eka tinghoma se yi fiki laha ka ku se i ya nyama mi nga kuma leswaku loko se vanhu va ri ku lweni kwalaha a ringini mi kuma se va karhi va tlula milawu ya boxing mi nga kuma se swiyimbeleri swi karhi swi rahana kwalaha ndzeni ka boxing hi mhakeni ya ku ku ta lwiwa hi mbilu mi kuma ku nyimpi ya kona se yi fikelelaka ku munhu u lava ku pfotela mavila hi ku u tluriwe hi tinghoma se u lava ku ya pfotela mavila hikuva a ya ba xibakele a hlula xiyimbeleri lexiya. kasi loko a swi endleriwa for vunyanyuri ni vona ingaku a ku va ku ri mihleketo ya kahle yaleyo laha ka tinqambi ta xitsonga ko tshuka ku navelaniwa njheni u twa munhu u n'wi languta n'wi sayiza u vona ingaku u nga n'wi veka hansi then u fika ku ha mina ku challenge la ku ya lwa boxing na wena loko mo languta swiyimbeleri leswi hinkwaswo swi challenge beni mayengani hinkwavo va lava ku lwa na beni mayengani se mi lexi ni xi vonaka ni vona ingaku nyimpi leyi i nyimpi ya vunqambi i nyimpi ya hala ka tinghoma se i timhaka to lava ku pfotela mavila andzeni ka ring munhu a vona nga ku swimanimani a nga n'wi veka hansi se n'wina mi yi vonisa ku yini mhaka ya boxing match exikarhi ka swiyimbeleri swa vunanga bya xitsonga hi kombela mi tsala mavonelo ya n'wina eka ti-comments naswona hi kombela nseketelo wa n'wina hikuva mi subscribe na ku va mi vona minongonoko leyi vaka na yona laha ka chanele leyiwani hileswi hi la ta avelana na n'wina namuntlha eka dilolostro channel inkomu vatsonga va ka hina